Moien, ech sinn den Ole beim CGDIS zu Lëntgen an ech wëll mat lech puer Froen opklären. A lass! Moien, ech sinn den Ole a wee sidd dir? Mäin Numm ass Nico Schiltz. An ech sinn hei zu Lëntge fräiwëllegen cis-Chef. Dat heescht, zesumme mat mengen Adjointe geet et drëms, den cis ze leeden an ze organiséieren. Firwat braucht Dir ee Piepser? Dat ass ganz einfach. Viru ganz laanger Zäit, wéi dat mat der Technik nach net esou modern war, do ass et eng Zentral ginn. A wann en Asaz war oder et war eppes geschitt, dann huet dee Mann an der Zentral misste bei jiddwereen heem uruffen op den Telefon an him matdeelen, Wat geschitt ass a wou et geschitt ass, dat huet Zäit kascht, vill wäertvoll Zäit. An du sinn d'Piipserte komm. Beim Piipsert brauch de Mann an der Zentral just ee Knäppchen ze drécken an da gi mir alertéiert an um Piipsert kréie mer d'Adress drop stoen a wat geschitt ass. Sou gi mer alleguer mateneen alertéiert a mir kënne vill méi séier de Leit hëllefen. Merci.
Wat ass den heefegste Grond fir den Asaz? Ech géif mol einfach soen, bei den Ambulanzen ass den heefegsten Asaz den Transport vun eelere Leit, entweder vun doheem an d'Klinik oder aus dem Altersheem, do wou se sinn. A bei de Pompjeeë, géif ech soen, sinn et awer esou déi kleng Accidenter wéi op der Strooss oder Aarbechtsaccidenter, déi méi heefeg si wéi Faillite. Ok, Da komm mir gi lo an d'Garage bei d'Gefierer. A lass!
Maja Ole, gesäis de, hei si mer an der Hal. Wa mer erakommen fir en Asaz, dann hu mer hei eis Kleeder, wou mer eis undinn. An da gi mer an déi do Richtung bei de Camion fir op den Asaz ze fueren. Du gesäis de Camion, dat si Rollueden, ne? Fir opzemaachen, wou d'Material drënner ass. Du kanns jo mol probéieren, ech halen däi Mikro eng Kéier un, ob s de esou eng opkriss. Ah, dat klappt. Da komm mir maachen e ganz op.
Do ass awer vill Geschir dran. Wéi eng Ausrüstungen hutt Dir an den Autoen a wouzou sinn se gutt? Naja, vun der Ausrëschtung ass ze soen, fir d'éischt hu mer emol Ofsécherungsgeschir dran. Hei gesäis de och nach Hittercher. Mir hu Blinkluten, wa mer op eng Plaz kommen, fir eis selwer ofzesécheren. An dann hänkt et vum Asaz of. Hu mer e Feier, dann hu mer natierlech eis Schläich mam Waasser, mat der Pompel, mat eise Lanze fir d'Feier ze läschen. Oder wou mer musse Leit aus engem Auto erausschneiden no engem Accident, well d'Dieren net méi opginn. An dat Geschier ass alles an deem Camion hei dran, schéi verpak an de Këschten an op senger richtger Plaz. Wat maacht Dir, wann de Schlauch ze kuerz ass oder kee Waasser méi hutt? Do ginn et déi sougenannte Schlauchkierf. An esou engem Kuerf sinn dräi Schläich dran vun 20 Meter. An déi ginn och komplett esou wéi se sinn a Betrib geholl. Dat heescht, och wa mer an e Feier eraginn an et läit nach vill Schlauch virun der Dier, ass genau fir ze verhënneren, datt mer dobannen eng Kéier drun zéien an et kënnt näischt no. A fir datt mer net de Problem hunn, datt eng Kéier kee Waasser um Camion ass, Dat éischt wat mer maan wa mer op e Feier kommen, huele mer e Schlauch a mir schléissen de Camion, d'Pompel vum Camion schléisse mer un de Waasserreseau vun der Gemeng un. Dat sinn déi Hydranten déi der gesitt ëmmer ronderëm stoen, déi rout. Wéi laang dauert et an der Moyenne fir e Feier ze léschen a wéi eng Methode benotzt der dofir? Maja et ass e bësse schwéier elo do ze soen, mee mir hu kleng Feieren, mir hu grouss Feieren. Ech géif soen an der Reegel dauert et eng Stonn bis annerhallef Stonn. fir esou e Feierasaz ofzewéckelen. A bei de Methode kenne mer der am Fong zwou, dat ass de Bannenugrëff an de Baussenugrëff. E Bannenugrëff gëtt natierlech virgezunn, wa mer wëssen, datt nach Leit am Haus sinn. Wa mer elo grouss Halen hunn, déi brennen, oder grouss Garagen oder e Pneue-Lager, do. Schaffe mer da vu baussen an do sti mer da ronderëm fir dat Feier ze läschen. Maja hei gesäis de lo wou dobaussen d'Leit soen, eng Ambulanz beim CGDIS, mir nennen dat een RTW.
Wat ass dat ustrengendsten an Ärem Beruff? Bei der Ambulanz ass et schonn richteg ustrengend, wann een an enger Schicht 10, 11, 12 Mol muss en Asaz ofwéckelen. An dann, géif ech soen, bei de Pompjeeën ass et, wa mer e Feier hunn an engem Haus, wou mer mussen op den zweete Stack, mat eise ganze Kleeder, déi mer unhunn, mam Otemschutzgerät, plus de Schlauch, dee mat Waasser gefëllt ass, an dann do zwee, dräi Mol erop a rof lafen, dat ka scho richteg ustrengend ginn. Wat muss ee maachen, fir am CGDIS schaffen ze kënnen? Majo, am CGDIS huet een d'Méiglechkeet iwwer zwee Weeër. Dat ass eemol dee fräiwëllege Wee, wéi ech et och elo gemaach hunn. Dee kann een als Jugendpompjee schonn ufänken, kann ee mat 8 Joer Jugendpompjee ginn. A mat 17 Joer wiesselt een da riwwer bei déi Grouss. A mat deene richtege Course kann een dann ab 18 Joer och matfueren. An dann ass ee fräiwëllege Pompjee. Dono kann een nach Course man. Wann ee wëll schaffen als haaptberuffleche Pompjee beim CGDIS, da muss ee kucke wann déi Ausschreiwunge si fir matzemaachen, kann ee sech melden an dann dauert déi Ausbildung zwee Joer fir Beruffspompjee ze ginn. Ok, merci.